Ir-rakkonti illi għandna hawn se jqajmu fil-qarrej ħasra kbira għall-protagonisti illi Friggieri jiffoka il-ħarsa tiegħu fuqhom. Is-soltu r-raħlin kienu nies tal-ġabra. Fommhom sieket. Ftit li xejn jinġemgħu aqoċċa u jimlew it-toroq. Mill-għelieqi u l-irziezet waslu l-bdiewa u r-rgħajja. Mid-djar ħarġu l-ommijiet b'xuxithom maħlula bix-xogħol u bil-libsa traskurata ta' ġewwa. Mill-ħwienet ħarġu l-irġiel kollha, xi parrukkier bl-imqass f'idu xi lavrant b'sarvetta, xi pensjonant b'nofs kikra te jew tazza nbid. Ħajjet in-nies tas-soltu kienet sielma bħal dik ta' xi karattri tal-ħrejjef u l-leġġendi li t-tfal kienu għadhom jisimgħu fil-klassijiet. Dakinhar l-aħbar ġriet minnufih, minn triq għal oħra, invadiet ir-raħal bħall-imxija li ġieli semmew ix-xjuħ huma u jirrakkuntaw fuq l-imgħoddi. Dawn in-nies kollha fit-toroq xi ħaġa ġara żgur, qalet waħda hi u tħares madwarha. Il-mistoqsija tennewha oħrajn. Ma smajtux għadkom, qabżet oħra. Raġel mir-raħal safa mejjet waqt li kien qiegħed jaħdem fit-tarzna. Jafu min hu? staqsa xi ħadd ieħor. Minnu ma nafx. Għadhom ma qalux, iżda xi ħadd minna żgur, mir-raħal il-mejjet, reġgħet wieġbet l-ewwel waħda. Miżżewweġ? Miżżewweġ dażgur, għandu t-tfal ukoll, skont kif qalu, issoktat. Madonna tal-ħniena, imsiken dawk li ħalla warajh, qal xi ħadd. Eh, miskin huwa wkoll jekk telaq hekk ħabta u sabta, qalet. Raġel li kien għadu kif waqaf ma' dil-klikka kien jaf sewwa kif miet u fisser kollox. Il-klikka, ħafna wċuħ ċassi bla kulur, baqgħet mibluha ma tafx x'taqbad tgħid. Malli l-bieb il-kbir tal-iskola beda jitbexxaq, l-ewwel qajla qajla mbagħad biskoss wieħed li fetħu beraħ, It-tfal tfaċċaw u mlew it-toroq bil-briju tas-soltu. In-niket tal-kbar kien hemm, min jistenna lil uliedu, min maħruġ minn daru bil-ħasda, kien qisu ħaġa barra minn postha. Madankollu l-istudenti ma ntebħux bl-uċuħ imqarsa u bil-klikek ġodda. u terġa' il-mewt lanqas mhi xi ħelwa tajba li ssoffa u mbagħad tiġi malajr fix-xejn. Briju mhux briju, ir-raħal bi ħġaru kien se jaqa' malajr f'vistu kbir. Bla ma jafu min hu, sidien il-ħwienet ma damux ma għalqu nofs bieba u dendlu l-mustaxija sewda fuq il-bieba l-magħluqa. Min kellu xi radju miftuħ għalaqlu u min kien laħaq beda argument ieħor waqaf f'nofsu u beda jiffilosofizza fuq il-mewt. X'aktarx illi s-suċċess li Oliver Friggieri kiseb bil-poeżija u aktar u aktar bl-oratorju Pawlu ta' Malta u r-rumanz tiegħu fil-Parlament ma jikbrux juri, nessina xi ftit l-importanza tax-xogħol bikri tiegħu. Dis-silta li għadni kemm qrajt hija meħuda minn novella li insibuha fil-ġabra Stejjer għal qabel jidlam. Xogħol li fih jiġbor tliet ġabriet ta' novelli f'volum wieħed, illi Friggieri kien beda jisserjalizza anka qabel dan fil-rivista Is-Satar fis-snin sebgħin. Meta naqra dawn l-istejjer u x-xogħol bikri ta' Friggieri, niftakar fi prinċipju bażiku ħafna tan-narrattiva. Illi jista' jkollok xogħol fejn mhux l-istorja, kemm hi tajba l-istorja, kemm hu tajjeb il-plot jgħodd, iżda kemm hu tajjeb min qiegħed jirrakkonta din l-istorja, min qiegħed jirrakkonta dan il-plot. Jista' jkollok storja tajba ħafna imma jekk min qed jirrakkonta m'għandux is-sengħa l-majstrija tar-rakkont l-istorja se taqa'. U jekk hemm xi ħaġa li hija evidenti ħafna għall-inqas f'għajnejja meta nħares lejn dan il-volum huwa is-sengħa kbira illi Oliver kellu biex jirrakkonta imqar inċidenti żgħar, komuni, ordinarji lill-qarrejja tiegħu. F'dawn il-novelli u f'din in-novella b'mod partikolari kien għalhekk illi fil-fatt għażilt lila, insibu dawk l-ingredjenti kollha illi huma tant importanti fis-sengħa tar-rakkontar. Oliver Friggieri jagħtina dan l-element kbir ta' tensjoni, jqajjem tensjoni hekk kbira fil-qarrej u hu jaqra din in-novella u l-oħrajn. L-antiċipazzjoni ta' dak li se jew naħsbu li se jiġri. L-ironija drammatika għaddejja il-ħin kollu. Imbagħad insibu wkoll id-depistaġġ, il-mod kif ir-rakkont iġegħlek taħseb li se jiġri mod, però attwalment jiġri mod ieħor. Hija ġabra ta' stejjer malinkonika ħafna. Ir-rakkonti illi għandna hawn se jqajmu fil-qarrej ħasra kbira għall-protagonisti illi Friggieri jiffoka l-ħarsa tiegħu fuqhom. Ġieli minħabba disgrazzji serji kif għandna appuntu f'din in-novella, ġieli minħabba il-mod kif il-ħajja tieħu tieħu kors illi jmur kontra x-xewqat ta' dak li jkun u allura jispiċċa f'sitwazzjoni ħażina ħafna. Hija ġabra ta' novelli li tikkuntrasta ħafna mal-ġabra ta' novelli l-oħrajn illi dehru aktar tard fil-karriera tiegħu, ta' Friggieri appuntu il-ġabra Fil-Gżira ta' Parsi Jikbru l-Fjuri. Hemmhekk niltaqgħu ma' Friggieri differenti minn hawnhekk. Filwaqt li hawnhekk għandna l-bniedem illi jħares b'sogħba kbira lejn il-bniedem komuni u l-weġgħat u t-tbatijiet tiegħu. Fit-tieni ġabra, biex ngħidulha hekk, ta' novelli, appuntu fil-gżira ta' Parsi, hemmhekk insibu lil Friggieri illi illi huwa bniedem totalment differenti, huwa il-bniedem illi iħares lejn il-karattri b'sarkażmu kbir, b'satira kattiva ħafna, anki il-għaliex hemm il-fokus ta' Friggieri jdur fuq dawk li huma potenti. Meta mbagħad eh, Friġġili jersaq lejn eh, lejn dak li sfortunatament kellu jkun it-timim tal-karriera tiegħu. Meta nħarsu lejn l-aħħar lejn l-aħħar xogħlijiet tiegħu, partikolarment ir-rumanz eh, ngħidu aħna it-tfal jiġu bil-vapuri, inħoss li Friġġili jerġa' jdur lura lejn Friġġili li kellna hawn. Il-bniedem illi janalizza, iħares u janalizza it-tbatija tal-bniedem povru, tal-bniedem miskin, illi, illi jatina l-friġġieri li jiffoka fuq l-uman aktar milli fuq il-politiku. Anka jekk fil-kitba ta' Friġġieri dak li huwa politiku fl-aħħar mill-aħħar huwa uman.